I te ao o Harry Potter, he whaiwhaiā tō ngā mea katoa. For example, Oculus Reparo. Nau mai ki Watchmojo Māori, Anei ngā pitopito kōrero mō ngā whaiwhaiā i Harry Potter.I tēnei rārangi, kei te aro tātou ki ngā whaiwhaiā i kitea i ngā kiriata Harry Potter. You'll pay for that one, Malfoy. Eat slugs! Tērā, tērā, ka whai wāhi mai ngā kōrero o roto i ngā pukapuka a whakaaro nei. I teach him to curse someone when their back is turned! Tuangahuru, Accio Summoning Charm. You're what, Harry? You're what? Ko tētahi o ngā tino āhuatanga pai o ngā whaiwhaiā ko te kore i mate ki te mahi ā-tinana. Kāore he tauira i tua atu i te whaiwhaiā Accio, he whaiwhaiā tō i tētahi mea ki a koe.

Tuaiwa, Protego Shield Charm. He whaiwhaiā ārai a Protego i tētahi wāhi, tangata rānei i ngā mākutu, ā, ka taea hoki te whakahoki atu ki te hunga tuku mai i aua mākutu rā. My father was a great man. Your father was a swine. Potato! He tino pai tēnei whaiwhai ā ārai i roto i ngā whawhai, he tino iho nō ngā whaiwhai ā turaki i a ia. Under the law, as creatures of near human intelligence. I whakamahia tēnei whaiwhai ā e ngā kaiako me ngā tauira hei tiaki i a Hogwarts.

Kāore i kaha whakamahia e ngā Death Eaters, nā te mea e kore e kōhuru, e turaki rānei i te tangata, engari koinei tētahi o ngā tino a Harry. Nāna i whakaako ki ngā mema o Dumbledore's Army, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Stupefy! Stupefy! Stupefy! Tuaono, Petrificus Totalis, Full Body Bind Curse. Ka māro te katoa o te tinana i tēnei whaiwhai ā, ka mutu, ka kaha whakamahia e ngā Wizards me ngā Witches rangatahi e ako ana ki te whawhai. Nā Hermione i karawhiu ki a Neville Longbottom i a Harry Potter and the Philosopher's Stone hei kaupare i tana ngana ki te ārai i ā rātou mahi.

Me te aha, i te mutunga iho, ka mōhio tātou koia kē te kaihanga i te mākutu. Ka riro te taringa mauī o George Weasley i tēnei mākutu, ā, nā te wairua kino o roto, tē taea te whakatika. Tuawhā, Crucio Cruciatus Curse. The Torture Curse. Crucio! Ehara Crucio i te mākutu muru kore mō te kore nō Ihoa. Ahakoa tā mātou āta wānanga i a Imperio, he mākutu muru kore anō. Imperio! I ū mātou ki tēnei mākutu whakamamae i te tangata. Ata boy, Harry. Ka kaha whakamahia te Cruciatus Curse e ngā Death Eaters, ahakoa ehara i te mākutu karawhiu i te tinana o te tangata, he mākutu whakamamae kē i a ia. I rongonui i tā Bellatrix Lestrange rātou ko ētahi atu Death Eaters e toru, karawhiu ki ngā mātua o Neville Longbottom, ka hē ō rāua rā.

Mēnā tātou ka āta wetewete i tana matenga, nā tā Voldemort anō mākutu ia i kōhuru i te whakahokitanga a te Elder Wand. He rongonui a Expelliarmus, ā, i rite tonu tā Harry karawhiu. Expelliarmus! He whaiwhaiā tango rawa i ngā ringa o te hoariri, pana rānei i a ia kia hē ngā rā. Expelliarmus! He rite tonu te whakamahia o tēnei whaiwhaiā e ngā Wizards me ngā Witches katoa, rangatahi mai, tohunga mai rānei, tētahi o ngā tino i te ao whaiwhaiā. Come out, come out and play! Tuarua, Expecto Patronum, Patronus Charm. He uaua te whakamahi, engari he nui ngā hua, I te nuinga o te wā, he whaiwhaiā tēnei hei ārai atu i ngā Dementors, ēngari i whakamahia e te Order of the Phoenix hei ara kōrerorero. Expecto Patronum! Me whakaaro te kaituku ki tōna maharatanga harikoa rawa atu i mua i tana taki i te whaiwhaiā, kātahi ka hua ake ko tētahi māuri hei kaitiaki i a koe. Expecto Patronum!

Māna ko Harry Potter koe! Koinei te tino o Lord Voldemort! Me tohunga rawa te tangata e mōhio ai ia ki te karawhiu i tēnei. Avada Kedavra! Ka kitea tēnei i roto i ngā kiriata

Ingenious. He aha tō tino whaiwhaiā i Harry Potter? Tirohia ēnei kiriata pae i WatchMojo Māori, ohaurutia kia kite i ngā kiriata hou ka puta ia rā.